איך בין מסודר. פארוואס בין איך מסודר? ווייל איך האב טען עקס ענערדזשי. וואס איז טען עקס ענערדזשי? טען עקס ענערדזשי איז אן ענערדזשי דרינק וואס איז געמאכט געווארן פארן ציבור. ס'איז געמאכט געווארן מיטן ציבור אין מיינד. היינט איז דא צוויי מינע ענערדזשי דרינקס. גוד טעיסטינג ענערדזשי דרינקס וואס איז פול מיט גארבידזש און געט דיר נישט קיין סמודן ענערדזשי. טען עקס ענערדזשי איז דיזיינד געווארן. פול מיט בי ווייטעמינס און פול מיט אנדערע מינע ווייטעמינס וואס העלפט דיך האבן א סטעדי ענערדזשי טרו-אוט די דעי. טען-עקס ענערדזשי איז דעזיינט פאר די עוורידעי ווארקער, פאר די מאמע וואס איז אויף ביינאכט מיט איר קינד, פאר די באס דרייווער וואס דארף האבן א אווערנייט דזשאב, און פאר עניבאדי וואס דארף פארן און טון די עקסטערע מייל. טען-עקס ענערדזשי און ס'פול מיט ווייטעמינס זיך צו געבן א סטעדי סמוד ענערדזשי טרו-אוט די דעי.

אונז זעמער דא פארטאגס אין מאנסי, די אייביג כ'האב דאס געוואלט טון אינדערויסן באט דא איז קאלט, הערסט יא מ'קען הרג'נען מענטשן, סאו וואס גיימער אונז היינט טון? אונז גיימער היינט גיין היטן אכט אדער ניין פלעצער, פיעטשערן מענטשן וואס דא מאר אזוי ווי טען עקס, טען עקס דאס מאר. טען עקס געט דיך די פערפעקט ענערדזשי, טען עקס די געזונטע טרינק פול מיט ווייטעמינס, פול מיט אלעס וואס דו דארפסט דורכאויסן טאג וואס נעמט דיך סמוט'לי און ס'געט דיר דעם ענערדזשי פארן טאג, טען עקס פאר דאוז הו דו מאור, גיימער אונז אנגיין, מ'גייט היטן אכט ניין לאקעישאנס פון מענטשן וואס די עולם קען, מענטשן דעט דו מאור אין דעיר דעילי לייף, צו ס'איז ארגענעזעישאנס, צי ס'איז ביזנעסעס, צי ס'איז סתם מענטשן, דעי דזשאסט טעיק דעיר לייף און דעי דא מאר וויט איט, אזוי אליינט עס פערפעקטלי מיט די טען עקס וויזשן, דא מאר, סאו בעיסיקלי וואס אונז גיימער טון היינט אונז גיימער טרעפן מענטשן וואס זענען טען עקס מענטשן, אזוי קען מען זיי געבן טען עקס ענערדזשי.

אונז דא צו סופארטן עוורידעי פיפל דעט דו מאר. ס'נישט דא קיינער וואס היילייט דעי פילאסעפי ווי זלמי דאנציגער פון די פיטנעס. זלמי פושעס הימסעלף מאר עוורידעי מיט צוויי פיטנעס דזשימס און צו סופארטן מענטשן דעי שוד דו מאר אבאוט דער העלט. סאו זלמי לאמיר דיר געבן א טען עקס ענערדזשי דרינק און א גאנצע פרידזש. כ'האב געברענגט פאר זלמי א גאנצע פרידזש מיט זיין לאוגאו צו היילייטן אז טען עקס סטענדס ביהיינד פיפל דעט דו מאר. יעצט געב עס א טעיסט. וואו די קראך איז פיין. וואו! סאו טעל מי א ליטעל ביט אבאוט יור ברענד, וואט אר יו אלל אבאוט, וואס איז דיין פילאסעפי? אונז זעמער דא צו העלפן מענטשן אזוי ווי דו האסט געזאגט זיי וואנט טו פוש דעמסעלווס און איך זאג אייביג ווען זיי גייען זיין זיבעציג יאר גייט העלט גייען זיי נישט ריגרעטן

פאר דו קומסט אהער, דו טרעינסט דיך, סיי מענער סיי פרויען, ער האט פרויען טרעינערס, ער האט א עקסטערע רום מיט דאס ווייזן, סא זאל מיר, וואס איך מיין איך גיי טוהן, איך דארף זעהן צו איך דארף האבן א טען עקס ענערדזשי, איך האב נישט געטוהן עקסערסייז פאר יארן, סא קוק אהער, איך גיי נעמען וועיטס, דארפסט מיר זאגן וואס צו טוהן, בעיסיקלי וויאזוי חסידים טוהן וועיטס,

איינע פון די מעין מעלות פון טען עקס ענערדזשי איז אז ס'נעמט דריוון מענטשן און ס'געט זיי די עקסטערע בוסט. מענטשן וואס ארבעטן שוין שווער עניוועי, ווייל זיי קומען צו דעדליינס, זיי קומען צו די עקסטערע שעות, זיי דארפן דעם עקסטערן עפישענסי צו קענען גיין די נעקסטע מייל, דאס איז וואס טען עקס ענערדזשי און איינער וואס אליינט פערפעקטלי מיט די וויזשן איז יואלי ליבערמאן מיט מינט קעפיטל. מינט קעפיטל איז דא. זיי העלפן מארגעדזש בראוקערס וואס זענען דריוון, מענטשן וואס קומען אריין מיט אויפגעשארטע ארבעל און זענען גרייט צו טיילן מכות, יואלי ליבערמאן און מינט קעפיטעל געבט זיי די טולס צו קענען זיין די מאוסט סוקסעספול וואס זיי קענען זיין, סאו יואלי קום אהער, יעצט האבן מיר דיך געברענגט א פרידזש אנגעפאקט מיט טען עקס ענערדזשי פאר דיר און פאר אלע מארגעדזש בראוקערס וואס דו האסט וואס דו העלפסט וויאזויהייסטעסן גאוינג טו די נעקסט לעוועל, סאו דא קום אהער. אוה.
געב אים א עפען אויף און מאך א ברכה. דו פילסט ווי דו ווערסט אינפיוזד מיט נביאה, ניין?
אנבעליוועבל. סאו לאמיך הערן יואלי, האו אר סאם, וואס זענען א געוויסע וועגן אויב איינער איז א מארטגעדזש בראוקער און ער פילט ער וויל אריינגיין אין די ליין,

סאו וויאזוי מאוטיוועטסטו זיי? וואט אר סאם אוו די טולס יו יוז? איין פון זיי הייסט טען עקס. פון היינט און ווייטער קענסט שוין צומאכן סטארס, שיק יעדן איינעם טען עקס און מאך צו דיין קאמפאני. ס'איינע פון די וועגן.
באט איינע פון די וועגן איז צו מאכן זיכער זיי ווייסן וואס זיי ווילן אנקומען אין זייער לעבן, און מאכן זיכער די סטעי פאוקעסד אן דער גאולס. סאו זיי סעטן א גאול ביגינינג אוו די יער וואו זיי ווילן אנקומען פאר די יאר, מאכן זיכער מ'האלט עס פאר זייער אויגן קאנסטענטלי, דאס איז דיין גאול, דאס איז די. די כתיבה איז יא נאר דא און זייער אסאך מאל שלאפט מען איין, רייט? ס'גייט דורך נאך א טאג נאך א טאג איז רוטין, רוטין ווערט בארינג. סאו איף יו אר א דריווען פערסאן, א דריווען מענטש איז פיינדינג וועיס אוו קיפינג ווי מ'זאגט די פייער אונטער זיי אז יעדן טאג זאל מען אריינקומען נאכאמאל און נאכאמאל טון די זעלבע זאכן. וועגן דעם איז טאקע מינט קעפיטאל איינע פון די נעים ברענדס. קוק וואס טוט זיך דא, לוק עט די וואל אווער דעיר, זיי האבן דא אלוועיס סי די פערסאן ביהיינד די פייל נעים, אלוועיס אפדעיט קלייענט, קאנסטענטלי ארומגענומען מיט בוסטס פארן ציבור, סאו יואלי עז אן עפרישיעישאן פאר אלעס וואס דו טוסט פאר סאסייעטי, אונזער מאטא איז פאר דאוז הו דו מאר, דו טוסט מער פאר סאסייעטי ווייל דו העלפסט דריוון מענטשן, און ספעשעלי אין אונזער אינדוסטרי ווי די עולם גייט נישט אין קאלעדזש, די עולם.

זאלסט דיין גאנצע קאמפאני זאל ראנען סמאדלי, פעיראל, סעטאפ, אריין טשעקן ארבעטערס, ארויס טשעקן ארבעטערס, סאו זיי מיר דא געקומען פיעטשערן, מ'האט געגעבן א פריידעי, געבט מען זיי א פרי ענערדזשי פרידזש, צו ווייזן אז זייער וויזשן מיט ענעק'ס וויזשן עליינט, סאו דא האמער אונז די פריידעי קאמפאני, טשעק וואטס גאאינג אן אווער העיר, מ'האמער דא פנחס שיף, פנחס קום אהער א מינוט. קודם שלום עליכם, טענק יו פאר סטאפינג אין. סאו דא האסטו, ספעשל פאר דיר, קוק אהער וואס טוט זיך, טעיסט דעיס.

איר האט שוין געפרינט? אף קאורס.
וואס טוט זיך רעבע? וויאזוי הייסטו? שלום. דו יו דו מאר?
וועי מאר און וועי סימפלער. דא האסטו.

גוטע ווייטעמינס און ס'איז נישט דא איינער וואס טוט מער ווען ס'קומט צו די פראדאקשען אינדעסטרי און צו די עווענט אינדעסטרי ווי יוחי פליישמאן. יוחי פליישמאן יוחי פליישמאן איז בעהיינד אלע גרויסע עווענטס פון כ א כסלו'ס ביז סיום השס'ן ביז פראטעסטס צו עני ריזיגע עווענט ווי דו מוזט האבן איינער וואס דאז מאר איינער וואס האט עס ארויס איינער וואס נעמט קער פון די סקעפאלדינג ביז די סדרנים ביז עניטינג, סאו יוחי עז עפרישיעשאן האבן מיר דיר געברענגט א ביוטיפול פרידזש מיט טען עקס ענערדזשי דרינקס, אונז ווייסן דאך אז דו מיט דיין טיעם זענען אויף גאנצעטע נעכט אויסצורעכענען וועלכע רבנים דארפן גיין פון די רעכטע זייט און וועלכע קלענערע רבנים גייען אויף די אונטערשטע טיש און די הויכע שטיף, סאו דא קום אהער לאז עס אויסטרייען, די בעסטע פלעיוואר וואס איך האב ליב איז דאס, סאו גיב דאס א עפען אויף און לאמיר הערן. א מענגא. סאו יוחי, ס'גוט, אמת? און קוק אין די בעג העסטו זעהן, ס'איז געמאכט מיט סי סאלט, ס'איז נישט רעגולער סאלט, אלעס דא איז געמאכט געווארן אז די ענערדזשי זאל זיין סמוט. איך בין שוין שמיד. רייט אוועי? היינט בין איך געווען זייער מיד.
זיי ווייסן דאס איז גוט?
געגאנגען שלאפן היינט, כ'בין געגאנגען שלאפן האלב נאך פינף צופרי. האלב נאך פינעף ביסט געגאנגען שלאפן, און ווען ביסטו אויפגעשטאנען? אה, דער איז למען פון שמחות יעצט. בערך אכט דרייסיג. אכט דרייסיג, wow, אקעי סאו פארצייל פארן ציבור אביסל. אה, איך פיל פריש, ס'איז אזויווי עקסערסייז. ממש אזוי?
כ'פיל מיך ממש ווי א עקסערסייז יעצט. האסט באקומען איי ווי?
ארויס פון שוויץ יעצט. און דאס גייט פאר? האלט זיך טון גארנישט, דו האסט טרינקן ענערדזשי דרינקס און צענדלען זיין מסודר. סאו יוחי רעד פארן ציבור אביסל, זיי מסביר וואס דו טוסט, וואס דיין טיעם טוט, וויי דו יו דו מאר? דא מאר בעיסיקלי ביקאוז אונז פאשן שעות, אונז האבן נישט קיין געהעריגע נעכט און קיין געהעריגע טעג, מיר נעמען קער אויף זיין גאנצע נעכט און גאנצע טעג אריינציען די נעקסטע טאג, סאו דאס דאס איז איינע פון די טשעלענדזשעס אז מען זאל זיך האלטן פריש, מען דארף ווייטער שמייכלן, מען דארף האבן ווייטער ענערדזשי און כח צו קענען אנגיין ווייטער די נעקסטע טאג אפילו מען גייט שלאפן שפעט, אבער טאמאראו איז אנאדער דעי, מען קען נישט מען קען נישט קאמביינען. און דאס איז דאס איז די מארא פון רוב מענטשן וואס ארבעטן שווער, חברה וואס זענען וואס אפילו די רעגעלע פיפל, אונז הייליימער חברה וואס זענען בולדאוזערס, פאר מענטשן וואס זענען אויף ביינאכט, מענטשן ווייסט די קינד איז נישט געזונט, אדער אדער ער דרייווט א באס, אדער א מלמד אדער א טיטשער וואס גרייט זיך, יו העוו טו פוש איט, און דא האסטו זיין נייע לאוגו, ביהיינד, ביאנד און אבאוו, וואס מיינט דאס? דאס דו זעסט, דאס דו ליינסט.

האסטו נאך ארום? דא זיץ איך. דא זיץ איך.
סאו ווי סאך חברה האסטו וואס ארבעטן פאר דיר אלל די טיים? ס'דא פאר פראון און פיר פראון און האסטו דריי מענער. דריי מענער, סאו דו האסט זיבן חברה פול טיים פלאס אנדערע מענטשן וואס טוען.
וואו אמעיזינג.
אן עוורידזש א וואך ווי סאך שעות לייגסטו אריין אין שלאף? די וואך האט נישט אזויפיל שעה. ס'האט נישט וואס הייסט?
ס'איז אדער שלאפט מען נישט אדער ארבעט מען נישט. ס'איז אידער אר. ס'איז זייער ס'האט נישט קיין ס'האט נישט קיין דאס. אנבעליוועבל פיין. רבותי, יוחי פליישמאן איז איינער וואס אליינט פערפעקטלי מיט די טען עקס וויזשען. ווען עטס ווילטס האבן ענערדזשי. דו האסט א ביזנעס, יור סטארטינג אוט, אדער האסט א גרויסע ביזנעס ווי יוחי, נעמטס א טען עקס ענערדזשי דרינק און עטס וועט זעהן.

און זינט די בוק וואס איז דא אויפצופיקן יעדע דאנערשטאג צופרי אויף די בוק אויף די ניוז סטענדס אין ווילימסבורג בארא פארק מאנסי מאנרא פלאס איז אוועילעבל אנליין צו דעם האמיר אונז דער ביזנעס ביזנעס מאן פאדקעסט צוזאמען מיט משה יצחק שטיין וואס מענטשן קומען אויך ארויף דארטן און רעדן וועגן די ענין פון ביזנעס און נאכדעם האמיר אונז די סטעידיום סטעטוס פלעטפארם וואס איז א שטארקע זאך ביים עולם.

קען מען יעצט רעדן פון דעם, איז אז עס האבן א נייע וועבסייט וואס הייסט טרעף, וואס עס גייט זיין צוזאמגענומען טויזענטער אידישע קאמפאניס איבער די וועלט, וואס מען גייט טרעפן א היימישע א היימישע יעלפ, א היימישע גוגל סיסטעם, וויאזוי מען גייט קענען קאנטעקטן אידישע ארבעטארער, אידישע ביזנעסער.

און ער וויל טרינקן א גוטן טרינק און ער נעמט ארויס נפש אז מה דמון ווי דער טעבלער געט די כשר'ע טעבלעט מיט די ניק טעג געהעריג עקזעקטלי און מ'לייגט עס ארויף און ער וויל טרינקן א געשמאקן פרישן טרינק און קוקט ער טרינקט ער דעם טרינק צוזאמען מיט ספעריעם סטעטוס אז ווען א וואלונטיר זיצט אין שפיטאל און ער איז אויף א גאנצע נאכט

און מען פושט ער אריבער. יעצט זענען מיר אבער דא אין א פלאץ וואס געט ענערדזשי פאר מענטשן אין א אנדערע וועג, וועגן דעם אליינט עס פערפעקטלי מיט טען עקס וויזשען, צו העלפן האסלערס און פושערס דאוז הו דו מאר גאו טו די נעקסט לעוועל. האבן מיר דא יאסעלע, יאסי, איז די מענעדזשער דא פון ספא פארטי טו אין מאנרא. ספא פארטי טו איז א ביוטיפול ביוטיפול ספא, וואס די גאנצע מטרה פון דעם ביזנעס איז צו נעמען פיפל דעט דו מאר, צו נעמען האסלערס, צו נעמען פושערס, און זיי געבן א פלאץ ווי זיך אויפצוקלעבן און אויפצולאזן אזוי קענען זיי גיין מער, סאו יאסעלע אלס אן אפרישיעישן פאר אלל דעט יו דא און אלל דעט ספא פארטי טו דאס פאר מענטשן וואס האסלן שטארק זאלן קענען האבן די ענערדזשי צו גיין ווייטער האבן מיר דיך געברענגט א פרידזש פאר דיר אנגעסטאקט דא האסטו נעם מאך א ברכה. אמן.
ברוך אתה.
נו האו איז איט?
איט אליינס פערפעקטלי. סאו וויאזוי? געמער זיי מיר מסביר וואט איז וואן אוו די וועיס וויאזוי ספאר פארטי טו העלפט מענטשן וואס ארבעטן שווער א גאנצע טאג טו העלפ דעם געט פורדער אין לייף? ספאר פארטי טו איז די פערפעקט פלאץ פאר שווערע ארבעטערס, בעלי בתים, זיך צו בארואיגן און באקומען ענערזשי צו גיין ווייטער.

די אוטדארס, די לאונדזשינג, די פול, די פול ניין יארדס. Wow נעקסט לעוועל די ערשטע מאל איך בין דא, דאס איז אן אנבעליוועבל ביוטיפול זאגן דעם אמת די שוויצן זענען הייס, ווייל אזא שיינע פלאץ האב איך מורא נישט קיין הייסע שוויץ, עפעס דארפסטו אויפגעבן, סא מיר מוזן אריינטשעקן, אקעי שקויעך.

איינע פון די קאור פרינסיפלס פון טען עקס ענערדזשי דרינק איז הארץ שטייפקייט, געבן דעם לעצטן פוש פאר מענטשן וואס געבן שוין אויף, מענטשן וואס גייען אן א גאנצע טאג מיט זייער טאג טעגליכע לעבן מענטשן וואס זענען האסלערס, זיי האבן עס, זיי ווילן עס טון, באט עט די לעסט סעקאנד ווען זיי האלטן שוין ביים אויפגעבן, קומט טען עקס ענערדזשי און געט זיי דעם עקסטערן פוש, דעם עקסטערן ענערדזשי צו העלפן דורכגיין. וועלכע ארגענעזעישאן, וועלכע קאמפאני אליינט פערפעקטלי מיט דעם איז לב לילד? יעדער איינער קען לב לילד. לב לילד איז איינע פון די פרעמיער ארגענעזעישאנס היינט וואס העלפט ארויס כלל ישראל, העלפט ארויס קינדער, און איך ווייס נישט צו ס'דא נאך א פערפעקט קאמפאני, ארגענעזעישן וואס אליינט פערפעקטלי מיט די וויזשן פון טען עקס ענערזשי צו געבן ענערזשי, צו געבן דעם נעקסטן פוש ווי טען עקס. זעמיר אריינגעקומען דא צו ר' גרשון מענדל טאוב פון לעוועל איילת און עז ע פרעזענט האמיר אים געברענגט א פול, זעהסט עס שטייט דא טען עקס הארד, א פול פרידזש, ער זאל קענען האבן ענערזשי צו געבן ענערזשי פאר כלל ישראל. ר' גרשון מענדל

וואס די חילוק פון דעם און אנדערע ענערדזשי דרינקס איז אז ס'ליגט קלין אינגרידיענטס, ס'ליגט נישט קיין גארבעדזש, ס'דא צוויי מינע ענערדזשיס היינט, קענסט נעמען קאפי, קאפי געט דיך א שטויס און דאך האסטו א פאל און דו פילסט דזשיטערי, דאך האסטו ענערדזשי דרינקס היינט, אדער טעיסט עס נישט גוט, אדער די גויאישע ברענדס זענען נישט געזונט, דעי איז א מורא'דיג שווער געארבעט צו האבן א דעלישעס פלעיווער עז יו סי. יא אבער כ'זעה זיך ס'פארט אראפ זייער אין ס'פיהלט זיך ווי וואסער אזא א גוטע וועג נישט נישט דיק. ווייסט פארוואס? ווייל ס'האט זייער אסאך ווייטעמינס וואס העלפט דיך עס עבזארבן.

צווישן זאכן אין פעמילי וואס גייט פאר און זענען קליינע קינדער און מען דארף זיי אריבער ברענגען אין וואסער איז דא א שטאב פון פֿינף הונדערט וואלונטירס וואס העלפן ארויס אין יעדע מין סיטואשען מען קומט אריין אויף א קלינע וועג שיין ניעט אן קיין אן קיין לעלאס און אן קיין מצב און מען הענדלט סיטואשענס מען העלפט די קינדער. זאל האבן די כח צו דורך גיין וואס זיי דארפן דורך גיין, און ווען מען העלפט, ווען מען געט די ענערדזשי, קומען זיי ארויס העלפן, און ליידער קומען ארויס די גאלאניאוסטע קינדער, בעצם באמת, און ס'איז אבער א א א א ס'איז א פראוד צו זען ווען איינער גייט דורך זיינע טשעלענדזשעס און ער באקומט די רייט העלפ, צו זען ווי שיין זיי קומען אויס ווען זיי וואקסן אויס, לעוועל יעדער האט געהאלפן קינדער, בחורים און מיידלעך.

מען זעהט ווי וויכטיג ס'איז היינט, יעדער דארף עס האבן און יעדער קען עס נוצן, עספעשעלי קינדער וואס זענען אין א מצב וואס זענען פארלוירן. וואס זענען פארלוירן, wow, סאו טען עקס ענערדזשי איז פערפעקטלי אליינד מיט די וויזשן פון לב לילד, לב לילד איז דא פאר קינדער וואס האלטן דערביי, דעי וואנא גאו דער, זיי דארפן נאר דעי ביסל נעקסטע פוש, אזוי ווי ער האט געזאגט, מען קען היינט חתונה האבן,